two years okay just start yeah, two years two years na marriage you know say wait two years now madam do you check his phone you don check it two years you go dey check am o dey check him whatsapp delete message what happen to me last week go happen to everybody check it you know say as a married man if your wife wake you by 2 a.m

E go be like say dem no no wan ask you o but na you dem dey give. You and your wife go dey watch home video o home video. Inside the movie, the man dey shit on the wife. Women go come do like say dem no wan ask you but na you. You go come throw the question for air. You go say na wa o hmm. Look at this sweet man and the sweet family with all the sweet children and everything he still cheating on the wife. My brother no put mouth o. If you put mouth you don die. Ah, Oga the way you dey shout say eh, eh, like I'm sharing your story. They don do you well well. They don do you well well.

the mo the mo you no go ever catch army man collect bribe but e get the way dem take dey collect the money the way you shake your head you be ah you be soldier uh-huh. no because the mobile police and army i'm talking about no be the one for lagos

All right, ladies and gentlemen, I'm glad to let you know that cow is now 1.8 million. So if you and anybody they quarrel now, the person say you are a cow, happy oh. Now value oh. and women please as na dey I beg look yourself before you go know the kind cloth wey dey wear. You can't get bow leg, go dey wear leggings. You know they walk. If you must wear leggings, avoid some colors. I go wear, you go get bow leg, go dey wear red leggings and black blouse. Only you, God resemble plier for people eye. Ladies and gentlemen, they say women love sex more than men. Madam, no dey look me like that. Even God know. That's why I give una period so una go get chance rest. the reason why the reason why uh, people dey look at say na men love sex pass women dey dey dey comport their self when they dey beg for sex If women dey beg for sex, tell the guy say I want it, the guy say no I am not in the mood but God forbid I never see any man wey dey reject sex. I'm not in the mood. You go see the woman, see the reaction. Like for real? Are you for real right now? You serious? Okay, that's fine. You don't turn. Sleep. Men.

women women get power have you seen where you go tell me say women get power na go as a man go hotel go sleep only you make woman no dey you go see say na that time you go know say women get power i don see somebody na wey go sleep for hotel Di girl disappoint am, e call call call call, e don call like twenty five different girls no one come, di ne last number wey im dial e no know na im wife number, unknowingly see conversation, hello baby how are you, im wife say I'm fine say long time you just abandon me, di wife dey look am say something dey worry dis one say um where are you right now, im wife say I'm at home of course say um.

like say I wan buy. Come dey look, na testing o. They go come come, sir, which one do you want? They go bring am. I don smell well be that o. And they no dey bring one, they go bring another one. Say try this one, you love it too. Keep am. Before you know, they don bring like five. Na that time I tell you say if you spray expensive perfume for body, different type once, you no go dey smell well again o.

I feel I finish. He say, okay. He say, um, which house they want? I say, one room. He say, okay. I know who know the person wey know the person wey know the exact house wey you dey look for. I go need to call am, but you go buy me recharge card. Even if they get twenty thousand for their phone, they no dey use am call o. I come buy am. I give am na him the guy carry am. He load am finish. Hello?

The man carry me turn. That was the first time in my life I see say face me and face you get boys quarter. They don go construct small building. Of course, you go know say that kind house if you wan enter am, you go bend down enter. When I even reach the place, as the guy open the place, bam, say oga na here. And once they don show you bad house, na dem go dey teach you how you dey use am.

na wa that perfume joke him get body odor him get issues na wa on lagos agent na one of my guy go rent house dem tell am say he say the house too small agent say enter when you pack enter e go dey expand all right see this is sonic room eh this lekki comedy club we are doing is not what we do here all the time

normal student uh, apartment so me if me dey sleep i dey naked i dey like my peace and my freedom if him dey sleep him dey open mouth so but the way we take dey sleep both of us dey sleep put head like this so that day we come high He come sleep who head like this. Me come sleep who head like this. So I mean the naked in the open mouth. So he come be like say my pelvic come dey close to him face. So we come dey sleep. so when we dey sleep we come dey dream say me and dobi pikin dey drag banana so we dey drag the banana dey drag the banana edo pikin come succeed so he come carry the banana put for mat so the first wey take put am for mat i come wake up my prick dey the idiot mouth the guy come give me blow job